Mis-snin bikrin sas-sekondarja u l-Malti għall-barranin, is-sit malti.skola.edu.mt jipprovdi riżorsi maħsuba kemm għall-għalliema u l-istudenti kif ukoll għall-ġenituri. Dan is-sit, frott kollaborazzjoni bejn l-għalliema u studenti fl-Università u l-MCAST, fih ukoll aħbarijiet relevanti u sezzjoni għal mistoqsijiet u tweġibiet.
Is-sit tal-Malti malti.skola.edu.mt huwa bank ta' riżorsi intenzjonat għall-għalliema, l-istudenti u l-ġenituri. Inħass il-bżonn li jkun hawn dan is-sit Għaliex l-għalliema minn dejjem kellhom problema ta' nuqqas ta' riżorsi fil-Malti. Kif nafu, l-lingwa Maltija hija lingwa mitkellma minn biss terz ta' miljun ruħ u għaldaqstant ir-riżorsi li hemm aċċessibbli huma ftit. Id-disponibilità ta' riżorsi għall-għalliema tgħinhom jagħmlu xogħolhom aħjar u kif nafu r-riżorsi huma għodda importanti ħafna f'idejn l-għalliema biex jaslu jilħqu l-għanijiet tagħhom u jgħallmu t-tfal b'mod iktar interessanti l-Malti lill-istudenti tagħna. Apparti minn hekk, aħna komplejna nsaħħu dak li kien hemm li kien hemm qabel billi żidna r-riżorsi b'mod partikolari biex insaħħu u ngħinu lill-għalliema fl-iżvilupp li hemm kontinwament rigward il-curriculum u s-sillabi ġodda li għandna daż-żmien. Is-sit huwa mqassam f'diversi livelli, fosthom għandna riżorsi intenzjonati għas-snin bikrin, dawk ta' qabel il-primarja, għandna riżorsi għall-primarja u riżorsi għas-sekondarja. Apparti milli huwa mqassam biż-żmien, huwa wkoll imqassam bil-livelli, jiġifieri r-riżorsi huma mqassmin skont il-livell edukattiv li t-tfal ikunu fih. Fost l-oħrajn, jiġifieri, nistgħu nsemmu bħala eżempju li s-snin tas-sekondarja huma mqassmin fi tliet livelli, Rotta Wieħed, Rotta Tnejn u Rotta Tlieta, u wkoll għandna riżorsi intenzjonati għal studenti tal-ħiliet bażiċi jew kompetenzi ewlenin.
Insibu diversi riżorsi bħal powerpoints, preżentazzjonijiet, videos, poeżiji, kanzunetti għat-tfal żgħar, pereżempju. Hemm diversi riżorsi skont, dejjem skont l-età. Naturalment, jekk għandek età żgħira aktar se ssib, se ssib kanzunetti. It-tfal dejjem iħobbu l-animazzjonijiet, jiġifieri jekk ħa jkun hemm xi ħaġa animata lit-tfal ħa togħġobhom ħafna, bħall-kanzunetti u affarijiet hekk, it-tfal jġennu għalihom. Aktar ma jikbru t-tfal fl-età, aktar se jkollok riżorsi li ħa jkunu aktar ħa jkun hemm kontenut. Għat-tfal żgħar ħa jkollok aktar stampi, kanzunetti u affarijiet bħal dawn. Riżorsa tal-primarja fejn nużaw il-ħila tat-taħdit hija fejn tuża l-imperattiv, pereżempju, biex tagħti direzzjoni. Hemm diversi, pereżempju, riżorsi oħrajn ta' smigħ huma siltiet irrekordjati, rrekordjajniehom dawn u t-tfal hemmhekk jidraw isegwu silta u wara jwieġbu mistoqsijiet dwarha. L-għalliema jieħdu pjaċir ħafna jużaw ir-riżorsi għax huma jsibu n-naqas. Imkien ma ħa jsibu riżorsi tal-Malti jekk mhux minn nies Maltin. Jiġifieri xi ħaġa bħal din hija tajba ħafna għalihom. L-għalliema
kulma għandhom jagħmlu huwa li jaċċessaw is-sit. Jidħlu fis-sit u jistgħu jagħżlu t-tip ta' lezzjonijiet u t-tip ta' riżorsi li jixtiequ jużaw mal-istudenti tagħhom. Dawn ir-riżorsi huma abbinati mal-ħiliet u mal-kisbiet li l-istudenti huma mistennija jiksbu fl-edukazzjoni tagħhom. Jiġifieri kull ma jridu l-għalliema huwa li jaċċessaw is-sit u jfittxu fis-sena li huma qegħdin jgħallmu jew inkella li huma jixtiequ jsibu r-riżorsi tagħha u jaraw ukoll imbagħad il-kisba li jixtiequ jilħqu mal-klassi li qegħdin jgħallmu. Il-ġenituri u l-istudenti, l-istess bħall-għalliema, jistgħu jaċċessaw is-sit